Hello viewers, welcome back to my channel. Uh, taakumi second segment tatiri kutaura nyaya yekurerwa kwevana e, kuti machengeterwo aitwa vana kare madzidzisirwo aitwa vana anenge aive netsika dzakanaka nekahunhu kanga kakanaka zvokuti and hazvina kungoperera ipapa chete pakuti vana regai ndimbotaura chimwe chinhu chaitika munoziva kuti taimbonzwa kuti hanzi vanhu vaiti chero kana muchifamba zviya zviya nzendo dzedu ka isusu taigona kuti kakwira mabhazi vanhu vanofamba rwendo handiwe kuti makesi mangani kuenda kwavari kuenda saka waigona kuti uchitopfuura nemumusha mauri kuenda kana iri nguva yekukohwewa yaiya kana iri nguva yekuti chibage chiri kukohwewa mananga arimo mumunda akaibva nzungu dzirimo hanzi mani maigona kutongopinda zvasina basa kuti munda mani unotongoenda pamunda paya paya wongonotemha kana ari mamwiwa kana ari dziri ipwa kana chiri chibage motobatidza moto motogoja zvaka zvisina kana problem kugara kwaitwa panguva iyoyoka ini ndinokufarira zvekuti dai kuti taikwanisa kuzviita vedu vee aiwa zve zvakanaka zvino zvasiyana nezvi nezvi kana kuti ungangosvika mapa vanhu wongoti nai ndoda kudya here kana ndoda kutemha chakati ndiite zvine zvakasiyana unogona kusungwa zvechokwadi asi aiwa tiri kufurira zvedu mberi Eh, vamaunge vataura nyaya ye, yemarights kuti vana vane marights ava- avakupiwa ari kuvachengetedza hatizivi kuti kuvachengetedza here kana kuti kuita sei eh, even pane mutemo wakaiswa muna 2017 wekuti u- uchengetedze vana kubva mukurohwa kuva- kumba kwavo nekuchikoro may you please elaborate on that one okay zvakaitika ndezvekuti kubva kumashure uku Muzvikoro vanhu maticha aibvumidzwa kungorova vana sekuranga. Corporal punishment yaibvumidzwa kuadminister kuvana. Asi pane vamwe mai vanonzi Laina Pfungwa vakazoroverwa mwana wavo akanga ari mugrade 1. Vakarova zvakasimbarara naticha zvikavasvika pamwoyo pavo vakatsvaga magweta anosanganisira ana tendai biti kuti vaende senyaya yacho kuhigh court saka jaji justice mangota wekuhigh court muna 2017 vakazoita decision yekuti vana havachabvumidzwe kurova wether kumba kana kuti kuchikoro nenyaya yekuona kuti zimbabwe yakaratifya maconventions anoprotecta vana kuti vasarohwe kana kuti vasaabuswe eh, zviri zvine utsinye zvatingati zviri cruel saka hazvichabvumidzwe kuti vana varohwe whether kumba kana kuti kuchikoro yatove mhosva kunyange pasina legislation kana kuti act of parliament inoti vana havarohwi kupiwa kwejudgment kwe nehigh court yatove precedent yakatosetwa iyoyo saka malower courts ese up to the high court itself they have to respect that decision saka iyoyo its a source of law uh, judgment yajustice mangota ye saka from there kunyange mukazoti tikada kutsvaga mutemo chaiwo wekuti the pape pakanzi vana havaroi munogona kupashaya but constitution yezimbabwe section 81 inopa provision yekuti eh, vana uh, marights evana anofanira kuchengetwa and hapana abuse inofanira kuitwa kuvana saka Kubva ipapapo kana ukarova mwana kumba, vana vazhinji kuzvikoro vari kupiwa mahotline ekufonera mapurisa kuitira kuti vakarohwa kumba kana kutukwa kana kuti kurohwa kuchikoro vanobva varipota ende kune mango akawanda akabva aita surface anoita kuti vana vakarohwa pachikoro vakasike kufonera mango ivaya ticha arohwa mwana obva aendeswa kukoti zvinozoguma zvaita kuti basa rake ripere saka pamutemo iye zvinezvi because of that judicial precedent yakasetwa eh, hazvichabvumidzwa kuti vana varohwe okay eh, mutemo uyu wakagarirwa pasi nemapresident eh, chinonzi uh, judicial precedent kana kuti stare decisis idecision inenge yaitwa nehigh court as the upper guardian of, of everyone even children saka zvinenge zvichiitika ndezvekuti jaji akaconsider constitution section 53 nesection 81 kuti aite come up with the decision yekuti zimbabwe sezvo eh, yakarectifya maconventions eunited nations inosanganisira uh, united nations children's rights kuti vana havafaniri kuabhizwa vana havafaniri kurohwa kana kutritwa zviri inhumane izvozvozvo ndozvino zvakaenderwa napresident whether akanga ari mugabe panguva yaivepo kana kuti president variko yezvinezvi munangagwa um, ndo vanoenda kumaconvention akadaro vozonoti isusu sezimbabwe se tiri kuda kupinda paconvention yekuti zviri kutaurwa muconvention iyi we, we agree kuti nesuwo tinoda kuve part of it hazvimanikidzirwi kuti maconvention ese mungobvuma kuti isu tinoda kuve part but mukaona mabvuma makufanira kunozviimplementa munyika menyu zvinhu zvamati isusu tinoda kuve part of it saka part of uh, convention yavakabvuma ndeyekuti vana havafaniri kutreatwa zvine utsinye uye zviri inhumane kana kuti eh, zvekuva degrade unhu hwavo saka kana uchirova mwana mbama kana bhutsu zviri cruel and eh, zviri degrading kumwana iyeyo and iabuse saka vakabva vati jaji akashandisa mitemo iyoyo kuti iri muconstitution kuti ati vana havachafaniri kurohwa saka vatoo binding kumunhu wese okay vamaunge imimi as a parent munozvitora sei kuti imimi maakutotya kuti nhasi unoita fadzwa akanga aida kuita something maakutotya kana anoona kuti namusikanza nokuti zvinenge zvikupa zvinenge zvakavhura nzira yekuti vana vangoitawo anything zvavanenge vachinzwa ivo kuti vada kuita zvisingaiti zvinova zvinofanira kuti mwana arohwe saka imi mukange makutomurova makutonzi makanganisa saka akusi makutopiwa kutya here decision yakaitwa nejaji iyi munoitorawo sei ya eh, inyaya ino inotinetsei ino inorwadza kuona vana vachidzvinyirirwa kodzero dzavo asi nerimwe divi inyaya inorwadza kuona vana vachiregwa vachirarama semhuka nekuda kwekuchengetedza kodzero dzavo nokuti ivo pachavo havazivi kuti kusa, kusarangwa kana kuti kusadzorwa pane zvavari kuita kuchengetedzwa kwekodzero dzavo kunovasvitsa papi nokuti vana hmm. vana vatiri kuti isusu varipote kana vakaitwa zvavasingafariri zvimwe zvacho havatozivi ivo vana vacho kuti kutoitirwa kuti ivo zvinhu zvavo zvivaitire zvakanaka muupenyu hwavo mangwana vasararama upenyu hwekuti vanozoregreter in future plus ini ndaingofunga kuti kana wanga uri mutemo wekuti unofanira kubata kumunhu wese eh, pamaererano nemarererwo evana zvanga zvakanaka kuti vabereki kana kuti every community igare pasi vanhu votaura zvavanonzwisisa kana kuti zvavanoona zvinoita kuti ah, uyu ndiwo murerero wedu wevana watiri kufunga kuti ndo unobatsira vana vedu nokuti kana isusu sevabereki tichibhilivha kuti tiri vabereki vakanaka chii chatiri kuita isusu kuvana vedu chinoita kuti tizoisirwa mutemo saka handizivi ndofunga taigona kuti tigare pasi totaurirana toona kuti vana vedu tingavarera nenzira ipi pakuti tinogona kungoti a ah, nokuti pane incident yakaitika yateacher wakarova mwana then nyaya yacho ikaendeswa kuhigh court therefore ngatichitoti isusu vana ngavarege kana kubatwa e kurova vana hakuna kunaka asi kuranga vana kurova nekuranga zvakasiyana mm. e, saka tikagona kuti tinoziva kuti tinoranga vana vedu kusvika apa zvakatikoshera kuti kana tikapfuurikidza kana mubereki kana ticha kana ingava hama kana ingava shamwari ikarova mwana to this level unorangwa zvakati and ndinofunga kuti sezvandambotaura zviri nyore kuti tirange ticha arova vana pane kuti tirege vana vachirarama semhuka vozokanganisika mangwana tichizama kuchengetedza kodzero dzavo
and also um, vamateachers acho ndakataura ndatitaurei nemamwe mateachers akasiyana siyana ezvino zvitofo vanosvika kumafour kana kuti kumafive eh, vana tambotaura nyaya yekuti vaigona kutya kuenda kuchikoro nekuda kwekuti vairohwa zvakaipa asi havasi vese maticha airova vana zvakaipa kwakuti nhasi uno anganzi ticha anorova mwana zvakaipa kurova mwana kumuda eh, kana even bible rinodaro eh, mwana wako kana uchimuda unofanira kumuranga paanenge akanganisa saka mamwe mateachers ndinoona kuti vaiplaya a very big role yekuti mwana aitoziva kuti andigoni kuti ndidzokere kuchikoro mangwana asina kuita homework handisi kukwanisa kuti ndidzokere ndisina kuita research iye ndanzi ndiite because teacher vangu vanenge vari very strict and izvi havasi kuzviitira ivo ivo mateachers pachavo vari kuitirawo future yemwana kuti inge yakanaka saka ndakatosangana nemamatichers andakanga ndichitaura navo nenyaya dzekurova vana idzo dziidzi vaingoti ah vamwe vaitotaura kuti ah ere zvisitogona kungosiya mwana akadaro hatichakwanisi kuti titi patiti timugadzirise mwana uyu but zvinenge zvinoa kuti mwana uyu ane potential because vamwe zvavanoda kutombopiwa kakurohwa kaya kaya ndokuti anzwisise kana kumbompawo kamwe kapunishment kekuti anogona kunyara kana ari musikana nekuda kuda kuti aite zvinhu zvakanaka but ezvinezvi hazvichakwanisike kuti mateachers azviite how is this affecting our, our, our children even um,
zviri kuafecta vana pakuti vamwe vana vane freedom iri excessive yekuti they can choose even kujoina satanism vamwe vanoputa madrugs kana kumwa doro zvese zvinhu izvozvo zviri kuitika because hapasisina control especially kumaboarding schools kwatone problem yakati kurei um even misikanzwa inoitwa nevana kumaboarding vakuvhara chikoro kusiya vapwanya zvinhu nekuita se inyaya yekuti hapasisina proper control but regai ndidzokere pakuti kuranga vana pese hakuna unzi musavarange nemutemo asi chinhu chakarambidzwa kurova vana kuvaranga nedzimwe nzira dzamungafunge dzinenge mapunishments akafanana nekuti nhasi uchachera mvura yakati kusvikira ndati zvakwana kana kuti teni mugomo iyo dzimwe nzira dzekuranga tinoona kune kune vanhu vanenge vakauya nepfungwa yekuti corporal punishment ibviswe especially varungwa vane nzira dzavanorera nadzo vana vavo dzekuti isu tikazvitarisa tinogona kuti vana ava vari kujaidzwa but macommunities avo ari kungoenderera mberi zvakadaro vana vavo avasingambo abuse madrugs kana masubstances kana kuti chi ndo vanhu vazhinji vatori at the helm yekufunga technology and so forth but vasingarovi vana vavo vana vavo vanoitiswa time out kana vatadza kuti kana ari mudiki aite kamusikanzi wakaita anonzi enda anogara pakona apo kusvikira ndati chibva ndiyo time out yacho but isusu takakura tichiziva kuti munhu anorova and hazvisi kugumira pakurova kwevana tinoona kuti even mumapolitical environments emunyika medu vanhu vanobhilivha mukurova munhu mukadzi akatadzira murume murume anobhilivha mukurova mukadzi kana kuti mukadzi akatadzirwa nemurume nekuti tinogona kuzvivhara vhara but kune varume vanorohwawo nevakadzi nekuti mukadzi uyo anenge atsamwa ende anorova mwana anorova baba wacho anorova chero vamwene saka zvinhu zvakadaro izvozvo kurova uku kuri kubvira pakuti tiri kuranga mwana tozoranga murume kana kuti ndoranga nemukadzi kuchikoro anoranga vana vechikoro saka munhu uyo haasi kugumira pakuranga vana chete munhu anobhilivha kuti corporal punishment ndiyo best way to communicate kana kuti to punish someone because tichiverenga section ndine ndine constitution yezimbabwe pana saka tichiverenga constitution yezimbabwe pane pataurwa navamaunge kuti zvava zvakanaka kuti tigare pasi tobvumirana bumbiro remutemo iri vanhu panonzi maconsultations vamwe havaendi vachiti ndezvematongerwo enyika mitemo iyoyi ndo inozokuafekta imangwana manje because zvinonopasiswa zvichinzi vanhu vezimbabwe ndo vakati tinoda izvi zviri munhu muconstitution kana paine zvamamusingadi pakaitwa maconsultative meetings vamwe hamuna kuenda maive nemabasa enyu ekuzvitsvagira mari kuti murarame asi nhasi zvinoita come back to bite all of us because vamwe havamboendi kunoparticipate section 53 inoti no person may be subjected to physical or psychological torture or to cruel human inhuman or degrading treatment or punishment saka tikati psychological torture ukatuka munhu uchimutaura nezvaari kana kuti musoro wako unenge damba kana kuti gumbo rako eh, rakazodini raka izvozvozvo its psychological torture saka vamwe vabereki they are mafani ekutuka mwana kana kuti musoro unenge wababa wako mavhiro ende chinyi right izvozvo itori part of psychological torture then uh, to crew inhuman kuredusa munhu kuita kunge asiri munhu zvekuti munhu anogona kutobhiriva kuti ndinyatsori munhu akakwana kana kuti inonzi gaslighting here unogona kuguma usisina self belief kuti ndiri munhu chaiye here akafanana nevamwe wareducwa nevamwe vanhu hazvibvumidzwi izvozvo izvo pamutemo uye ndichipedzisa hangu host degrading treatment or punishment pane punishment yekuti munhu anozvambaradzwa pamberi pevamwe vana achizvuzvurudzwa achiitwa se its degrading izvozvozvo ndo zvisingabvumidzwe mamwe marights ese atataura ari pasection pa 81 saka handichavaverengi vanenge vaine interest vanokwanisa kunoverenga marights of children pasection 81 but panhu pane andichida kungoti tijambe tiende paari pa ndepekuti pasubsection e Children have a right to be protected from economic and sexual exploitation, from child labor, and from maltreatment, neglect, or any form of abuse. Saka zvinhu zvinoitika kutoshandisa vana mabasa anofanira kushandwa nevanhu vakuru imhosva zvekuti vana vanomuka vachisiya vadiridza gadheni vosiya vatakura huni voita sei its, uh, child labor hatisi kuti vana havafaniri kana kuziva kuti mumba munotsvairwa nekuti sezvambotaurwa isusu takagona kunge takazviitiswa but zvakatibatsira kusvika patiri panapa nhasi but hatifaniri kuramba tichizviendesa mberi kuvana vedu pane mabasa atinofanira kungodzidzisa vana kuti vazive kwete kuti takutoziva kuti basa rese riri panhu rinoitwa nevana mai vakagara nekuti kune vamwe vabereki vanodzidzisa vana kuitira kuti ivo vaone kugara vasisaiti basa and from maltreatment kungobata mumwe munhu zvakashata thats maltreatment then neglect kuneglecta mwana wako wawakabereka iwewe haumubhadharire fees hautengi hembe haumutengeri chikafu hauna basa nekumbogara pasi naye uchikurukura naye thats neglect izvozvozvo its an offense and from any form of abuse saka ukarova mwana ukamutuka ukamudini it can qualify under as any form of abuse saka muchiona kuti mitemo iyi tingati yakagadzirwa nemi vanhu vezimbabwe nhasi mukaona vana venyu vakuita misikanzwa wasisingarohwi kuchikoro ndimi vakaapuruvha constitution iyi kuti ivepo ndingati handidi kuramba ndichitsanangura zvakawanda nekuti vamwe vangu tiri kuona kuti vari kutsvawo kuda kutaurawo panokanganiswa chinhu pakaiswa mutemo mitemo tinoifarira zvikuru hatimboti yeah. hazvina kunaka kuisa mutemo yes. asi sezvambotaura navamaunge kuti ndifunga panofanira kuti patariswe mamwe marangiro atingaite vana nekuti nauka vachatokwanisiki vana vacho pane nyaya yevana tingatarisa vanasikana pane vana izvo izvi vari kuita nhumbu vachiri vana vadiki nyaya yemaraisi yamambotaura yaya vamaunge imbotirondedzerai nyaya yevanasikana vanoita pamwiri vari kuma 14 15 mwana ari mufomu 1 ari mufomu 2 ari kuita nhumbu Mara, nemarights not ndoimwe nyaya ndogona kurovera mwana wangu iwe ndamuona kuti okay mwana wangu uyo ane pamwiri sana iwe une panhombe une mwiri here une pamwiri ka aiwa mama handina ari kundinyepera dumbu rinokura ndozvarakanakira ndozvazvina ndo nyaya ndogona kumurova ndikangomurovera akutofona imbotisanangurireiva kwamaunge mm, kutiaisisii inyaya inorwadza ndosaka ndamboti inorwadza yakanaka but inorwadza in the sense yekuti Eh, vanhu vatiri kuzama kutaura nezvavo vanhu vasati vava kufunga semafungiro edu yes. vokuti isusu tikavarega vakadaro havambozivi zvokuti ivo vanozorealiza vatosvika pane imwe state yekuti havachagoni kugadzirisa upenyu hwavo plus isusu kana tichirera vana nenzira iyoyo ndambotaura nyaya yekuti paiiswa mutemo uyu zvava zvakanaka kuti vanhu vagare pasi vanzwisisane kuti to torera vana vedu sei ndoupi murangiro watingaita vana vedu nekuti tikavarega iko zvino vana vatiri kuona muzvikoro vari kuita zvimwe zvinhu zvokuti haukwanisi kana uri mubereki kufunga kuti saka next tem ndobvisa here mari yekuti ndibhadharire mwana wakadai unogona kutraya kuranga mwana kana kumurayira zvikasamufadza yatoo form of abuse yanga ichimbotaurwawo mm. mm. anogona kukuripotera iwewe mm-hmm. ratoo dambudziko iye anofunga kuti zvakanaka mm. but hapana zvazvinomubatsira in future iwe unenge uchitoziva kuti mwana uyo kwaari kuenda kusiko plus taifanira kungonzwisisa kuti vana vatiri kuda kurera tiri kuda kurera vana vatinozotarisa vakaita sei mune ramangwana plus tinofanira kunzwisisa zvekuti vana vatiri kurera ava vachazova vabereki mangwana vanofanira kuzogona kurerawo vana vavo sezvatinofungira isusu kuti vana vedu tavarera zvakanaka saka i think isubject rakanyanya kureba kuti titsanangure nezvaro but ndinongofunga inini kuti ah, kuti tingorega vana vedu vachingorarama sezvavanofunga zvinogona kukanganisa vana vakawanda iko zvino vana vava kumitiswa vachitadza kuenda kuchikoro vakawanda saka tinogona kuona kuti mutemo uyuyu eh wakaiswa maringe nekuti pane ma abuses aiitwa kuvana of course but impact yazvo ndeipi pavana vedu vatiri kurera nhasi vana vari kukanganisika vawanda than kutraya kugadzirisa kodzero dzavo kwatiri kuzama kuita kwavari vana vangouwaya kuti vakawanda vacho havachagoni kudzoreka vamwe vava kuita zvemutoriro vamwe vava kungodhakwawo nezvakasiyana siyana ndidzo mbavha dzamangwana hmm. ndivo vana vanozoponda vabereki vavo mangwana nokuti havazivi ivo vanofunga kuti zvakanaka kuti vaprotectike but zvavanozoita mangwana zvacho zvinodzoka zvotiremera isusu kana mwana akamitiswa ari kana primary kana form one or form two atokanganisika yaabeden kunemi vabereki vari kuzama kuchengetedza kodzero dzake saka ndongofunga kuti zvazvakanaka kuti eh, kuranga vana kuvepo asi zvisingazopfuurikidzi nokuti zvingava nyore kuti titi kana ndiri nibaba ndatadza kuchengeta mwana ndaranga mwana zvisiri izvo vanhu vandirange inini pakuti tirege vana vachirarama nenzira isiri iyo then community yobva yaafectika ko nyika dzine vanhu vaya vaya vatambotaura fanika maeuropean countries eh, for instance vari kusangana here nedambudziko iroriri nekuti havarangi vana vachivaroaka tinoona facebook yakabva namax zuckerberg kuamerica uko mm. technology zhinji inobva kueurope kune kumachina nekunana japan uko mm. havarange vana nenzira yake isusu vana vedu vatiri kuranga vatiri kurera zvakanaka vari kunyatsozoitei mm. muupenyu ah, ini ndinofunga kuti zvezvavanogona kuzoita muupenyu zvakusanganisira chemiro che chenyika kana kuti tingangoti economy yenyika kuti inenge ichizogona here kuutiliza vana vanenge vabva pane mimwe mizera vachiinda pane imwe kana kuti vana vakange vangoti kurewo vane zvokuita here mm. zvokuti havazorambi vachichengetedza hunhu hwavo kana behavior yavo yakamodzwa kubva mukukura kwavo tichizama kuchengetedza kodzero dzavo saka ndinokufungawo kuti nyika idzodzo dzamuri kutaura nezvadzo eh, vamutoko inyika dzekuti vanokurumidza kuti mwana achingomachuwa akutotora responsibility akutopuwa zvimwe zvinhu zvekuita akutokwanisawo kutobata zvimwe zvinhu nemaoko ake zvinogona kutobatsira even economy saka isusu hatina eh, maeconomies anobvumira vana vedu kuti tivautilize that way hmm. vachibva pakukura kwavanenge vakaita vachibvawo pane imwe level vachienda pane imwe
and vamwe vange tichiri papo mambotaura imi musati akushuta this video muchiti nyaya yemarice iyi e, eh, ngatichitoreka 15 year old e, eh, dota yangu inini yaitiswa pamwiri waitiswa pamwiri nemukomana ane makore mangani ane 16 kana kuti ane 17 tovaisapo pamamzara yaiti e, eh, tovatirongai upenyu muri two imimi mm. havasati vapedza chikoro vavesa mm-hmm. vanorongei vachakwanisa kurongei ndosaka ndanditi zvinorwadza izvo zvekuti uone kuti tichizama kuchengetedza kodzero dzevana vedu kudaro but kana pakaita incident yekuti vana vamitisana pamwe 11 year old ne14 year old tovati matiwo vabereki imimi vachakwanisa kudini plus iwo unovaita sei vana ivavo kana havachakwanisi kuenda kuchikoro even chero vakabvumidzwa kuti varambe vachindirira mberi nechikoro i think paane imwe eh, pawane mumwe mutemo handiziva hangu zvemutemo zvakanyanya but wapo wekuti vana mwana chero akaita nhumbu akukwanisa kuti aende kuchikoro but burden yaa yenyu vabereki kuti muchichengeta mwana wacho iyeye waaita naiye wacho isusu tinozozvikwanisa here kutora that uh, eh, eh, responsibility yekuchengeta mwana nemwana wenyu at the same time achida eh, mamwe mafacilities ekuti mwana iye ararame iye achienda futi kuchikoro tinozvikwanisa here maeconomies edu anotibvumira here kuti tinge tiine upfumi hwokuti tichengete vazukuru nevabereki vacho futi kuti vasvike pavanofanira kusvika sevana tichivachengeta zvinovakwanira nokuti iraiti yavo Mm.
and mashoko anotorwadza zvekuti inyaya inorwadza yetoona vamaunge yekuti iwe mwana wangu waita nhumbu une 13 une 14 years waita nhumbu hausi kukwanisa kutenga nepi and chimwe chinonyanya kurwadza ndechekuti mwana iyoyo tikada kuti mutore timuendise kumukomana uyo are responsible for this pregnancy vabereki vacho vanoti mwana wedu sisi acho kuenda kuchikoro saka vasikana dai mavhurika maziso muyasoona nekuti ndimi munotoenda ndimi maend losers at the end of the day ndiwe uchatakura nhumbu vabereki vako ndo vachakuchengetera mwana wako yeye naiwewe wacho ende apa pamwe zviri kunetsa kuti iwewe zvako zvacho kuti zvitonzi ndikuwanire mari yefees nemabhuku pamwe zvakatondiomerawo vamwe vabereki vanenge vasina mari dzacho dzakawanda kudaro dzekuti iwewe wakutoda kuti manapkin pamusoro saka takuchinotasa mwana achiri mudumbu kuzosvika azvarwe kana atozvarwa pane zvakawanda zviri kudiwa saka dai mukaona vana kuti muri kurwadzisa vana vabereki venyu kwete kuva vana muri kurwadzisa vabereki venyu zvakanyanyisa zvekuti vana vabereki venyu vanenge vachizama kuti muve nefuture yakanaka mumwe mwana aiti ane 14 years kana kuti 15 wandakataura naye aiti hazvina basa kuti ndaita mwana ndine 16 kana ndine 15 years hazvina kana basa mwana is a gift from god mwana igift from god but time yawaita mwana ndoiri wrong kuita mwana e tinovada vazukuru tovada zvekuti be but time yawamuita because iwewe pauchiri mufomo pauchiri kuenda pawakuenda mufomo one paipa tautasva kuti kuzonopedzawo a level yako woenda kuuniversity then there is a right time yekuti uite mwana handiti mazvona zvisinganetsi vabereki then in closing even proverbs chapter 13 uh, verse 24 inotiti inoti
munhu anofanira kuranga mwana neshamhu kana achimuda mhm. eh, ndizvo chinotinetsei pakubhalansisa nyaya dzemorality nelaw ndechekuti eh, kumorality side tinotarisa from religion neculture yedu that perspective yekuti spoil spare the road and spoil the child yakashanda kumagenerations akati wandei tichishandisa the religious side but nekuda kwekuti the world is, uh, is evolving pane zvimwe zvinhu zvakuonekwa kuti izvi izvi hazvichaiti pamazuva ana asi ndofunga nyaya muri kutsimbidzira mese ndakateerera ndeyekuti eh, vana kurangwa vanofanira kuti varangwe nzira isingabvumidzwi kuti ushandise chete ndeyekurova vana nekuabuser psychologically but mapunishment mamwe of course mumwe munhu anokwanisa kuzointerpreta zvese zvaomuitira as a punishment as abuse but uh, mutemo uh, sofa hauna kurambidza vanhu kuti musarange vana venyu but marangiro acho haafaniri kunge ari abusive and haafaniri kunge ari cruel and haafaniri kunge ari degrading saka ukazoona any form of punishment munhu anokwanisa kuita misconstrue as being abusive saka panogona kunetsa kuti uti punishment kana kuti kuranga kwacho kusiri abusive ndekupi kusiri degrading kwacho ndekupi but otherwise vanhu they must come up with new methods dzekuti varange vana nadzo kana kuri kuti ukataura nemwana wako anonzwa possibly ngatimbozamai kumbogara pasi nevana tiumbe ushamwari nevana bcause kare vabereki vaityisa kuvana mhm. vari kuhavo vamwe vachiri kutyisa ende zvinovanakidza but zvinoita kuti mwana wako asasununguke kwauri saka ndofunga kuti panofanira kutsvagwa dzimwe nzira we need a paradigm shift yekuti toita sei because ukaita izvi zvechokwadi unogona kuswera wasungiswa nemwana wawakabereka mhm, mhm. kuti umusiye yaneglect futi saka unenge uine mhosva ukati ndakumusiya ineglect mm. ukati ndakumurova imhosva saka there should be eh, new paradigms dzekuti tione kuti togadzirisa vana vedu sei asi kugadzirisa hatisi kurambisa ndizvo ndo ndo saka ndanga ndiri kumboti zvakanaka kuti kana mist mutoko muri teacher mukaresva tikubatei tokurangai nokuti munonzwisisa kuti ndimi maresva mm. taakukurangai munogona kutora responsibility asi mwana haazivi mm -hmm. saka nekudaro hapana zvazvinogona kunyanya kubatsira stereki kuti tinyanye kuti vana ukaona baba wako wangokuudza zvakati iye haazozivi limiti nekuti mwana hmm. ukaona ticha wako angokuti uya payo nemhanya iwo kana usingadi unekodzero yekuramba hmm. kana akaramba achikumanikidza iwewe tifonere yatoomosva hmm. saka tino nokudaro tinoafekta vana ende kwokupedzisira vana vacho ndo vanozosafa nekuti ndivo vachava mafuture parents ndivo vachavazve vana vatinogara navo mucommunity tinoda kuzoona vana vedu vari vana vakaita seat the end mm. saka ndozvo tinofanira kunyanya kukoshesa semaonero angu than kuti tikoshese kuti right yemwana ende mwana wacho tobva tatomuudza ete tender age zvekuti ihambofungi ega kuti ah what does this mean kana ticha achinditi inini iwe unofanira kusvika pane nguva yakati zvinomubatsirei because akanonoka ticha vakamuharasa akutokwanisa kuripota mm. at the end mwana anogona kuva wild anozodzoka futi ava problem kwamuri mm-hmm. ndo mamedaras mamwe atiri kuona nhasi aya saa ndinongofunga kuti zvakanaka kuti titsvage nzira dzekuti vana vedu tovaranga nenzira ipi vana vedu tovarera nenzira ipi i think vana vari kuteerera kunze uko the ball is in your hands zviri kwamuri imimi kuti muone kuti zvinotiitira ndezvipi nekuti mitemo iyi itarisei zvechokwadi isusu tinayo mitemo kune mitemo iriko yekuti e, iwewo semubereki ka e, pane zvinhu zvandotoonawo kuti ah e, inini apa pa ndikasaita ichi ndogona kugogara handiti mune maraisi ka saka inini maraisi angu eh, ako iwewo mwana andiri kuziva iwe kuenda kuchikoro one kunoenda ndokubhadharira kuenda kuchikoro kwako zvese ndichiita inini iwewo uchiplaya yo part and im playing my part toda kugara zvakanaka hanzi future iri kwamuri inini vana kana makateerera saka zvimwe zvacho yes inzwai kunzi kune maraisi but maraisi iwaya musaatore inini ndiri amai handiti ndiri mukadzi kune marights anoitwa anonzi aya ndo marights evakadzi but mamwe acho ndinotoatarisa ndoona kuti no izvi hazvishandi handiti zvinotopudza imba yangu saka imimi sevana kune marights ariko but onayo kuti ah, marights aya anondibatsira here indai itai zvinhu zviri kumba kwenyu handiti hamusi kuchengetwa nemitemo yayo kokuya kwa kwainenge iri nekusi vanhu vambotaura vamwe vanhu vanoitira mitemo yacho iyoyo vari kuda kukuprotecta yes kuprotecta hakuna kuipa but zvitariseiwo imimi musarwadzise vabereki vedu vanofa ukange waita nhumbi yako ndakutofa ini nebp because andichazokwanisa manje kuti ndikuchengete but andichakwanisa kuenda kubasa wandiuraya saka zvinozoita sei iwe you are 16 years only saka ndaa nemuzukuru ndomufarira but mangwana tinomupei tinodyei nemuzukuru saka itai torai responsibility yenyu imimi vana thank you so much tarisai thank you so much beven thank you viewers let's meet again in our next episode thank you. Thank you.